Opgepasst, opgepasst, eventuell musekalesch Feeler sinn an eisem Podcast bewosst net verbessert ginn. D'Kandidaten a Kandidatinnen an eisem Podcast si keng Sänger a Sängerinnen an och de Serge huet déi Stécker ni virdru geprouft. Dofir, wann Dir e Feeler fannt, kënnt Der e gär halen. Vill Spaass! Mir probéieren dat elo mol esou, hä? Mir probéieren elo mol an da kucke mer weider. Ech maachen eng kleng Intro.

Auf jetzt und ewig auf einen Tag, Unendlichkeit. Well ech fannen datt e ganz positiivt Lidd ass an ech fannen et passt einfach bei eise Slogan alles datt mer alles kënne gewannen. Alles ze gewannen, jo alles ze gewannen. Auf uns, ein Hoch auf uns. Ok, positiv. Bass du e positive Mënsch? Ganz positive Mënsch, jo. Ech héieren esou Lidder gäre wann ech Auto fueren. Ah. Da kann ech matsangen am Auto Ënnerwee. an dat hëlt mer d'Stëmmung. Wann ech zum Beispill e schwéieren Dag hat op der Aarbecht, dann hëlt dat mer d'Stëmmung direkt erëm. Also ein Hoch auf uns, auf dieses Leben fannen ech, et soll een d'Liewe positiv gesinn. Mir kënnen e schéint, mir hunn e schéint Liewen. Also d'Liewen ass schéin. Ech kéint mer net virstellen elo net méi do ze sinn. Ok, awer iergendwann bass de zwar net méi do. Dat ass ganz richteg, mee am Moment wëll ech mer dat guer net virstellen. Et kann een d'Liewen, et mécht een d'Liewen ëmmer esou schéi wéi, also wéi een et wëllt sech maachen. Et kann een och alles Schwaarz, schwaarz gesinn, schwaarz a wäiss gesinn, mee et ginn awer och Faarwen derzwëschent, fannen ech, an fannen dat ganz wichteg. An d'Onendlechkeet fannen ech, et gi Momenter, déi déi géings de am léifsten afréieren, fir ëmmer. An dat passt och elo e bëssen op dat, wat op eis duerkënnt. Wat kënnt dann op eis duer? Ma eis flott Walen. Et ass net, datt ech mer näischt erwaarden. Ech man dat hei fir d'éischt. Ech ginn esou positiv ewéi méiglech un déi Saach do erun. An dat wat kënnt, kënnt. An dann deen Owend vum Waldag si mer eng flott Ekipp all zesummen an dat soll onendlech ginn. Ok, jo schéin, dat gemeinsam Gefill vu Gemeinsamkeet, dat ass jo och wichteg am Engagement, wann ee sech engagéiert. Mee du bass eng Fra, déi awer vläicht elo fir d'éischt matgeet mat der Partei, mat enger Partei, mee du bass schonn däi Liewe laang awer engagéiert. Jo, ech sinn ëmmer engagéiert gewiescht iergendwéi op eng Aart a Weis. Ma erziel eis emol e bëssen, fir déi, déi dech nach net esou kennen. Bah, ech sinn ëmmer engagéiert gewiescht, wat, ech war ëmmer e Mënsch, dee gäre sech fir déi aner Leit agesat huet. Ob dat an der Schoul war als Klassespriecher, ob dat herno op der Aarbecht war als Déléguée du personnel, ob dat elo op menger Aarbecht ass. Ech wollt ëmmer iergendwéi an e Beräich goen, wou ech deenen aner Leit kann hëllefen. Vu wou kënnt dat dann? Ech denken wahrscheinlech bessen och duerch meng net schéi Familljesituatioun. Jo? Jo. Ah. Dat heescht déi déi aus denger Kandheet oder wéi? Jo, ech hu mech relativ fréi missen eleng duerch alles klappen. Ech hat, ech muss awer soen, ech hat ëmmer ganz vill gutt Leit ronderëm mech. Dat heescht, dat wat déi Leit mir ginn hunn, dat wëll ech och iergendwann eng Kéier erëmginn iergendwou. An dat war ëmmer esou mäin Zil. Vu wou sinn déi da komm? S, Also ech hat mol virun allem eng ganz gutt Tatta, eng ganz, ganz gutt Tatta. Wa ech déi net gehat hätt, wier et vläicht net esou ausgaangen, wéi et elo ausgaangen ass. An dann an deene Beräicher vum Liewen, esou wéi s de d'Leit kenneléiers, ech hunn, ech hat ëmmer dat Gléck, datt ech op ganz vill gutt Leit getraff sinn, déi mer an iergendwelche Beräicher ëmmer iergendwéi virugehollef hunn. Dat sinn och déi Leit, déi sinn och elo nach a mengem Liewen. Also een, dee meng Hëllef brauch, ech sinn ni eent, wat nee seet. Ob dat elo privat ass, komm mir hëllefe plënneren oder komm mir, ech sinn normalerweis ni eent, wat nee seet an natierlech och berufflech elo. Ok, also wann een eng Hëllef brauch fir ze plënneren. Jo, Dir kuckt mech, ech sinn net grad dat ganz Gréisst.

Unendlichkeit. A berufflech bass de an enger Gewerkschaft aktiv, wat jo dann och e bësse passt bei deen Engagement. Jo, also ech war ëmmer an der Gewerkschaft aktiv, ech si scho ganz laang an der Gewerkschaft, ob dat elo als Délégué du personnel an engem Betrib war, ebe elo schaffen ech eben an der Gewerkschaft an ech hu mer e relativ schwéieren Secteur erausgesicht, wat de Botzsecteur ass. An ech fannen, an deem Secteur muss vill gehollef ginn an do brauchen d'Leit een. An dofir wollt ech och onbedéngt dohin an ech wëll och do bleiwen. Dat heescht, du wolls selwer an dee Secteur do goen? Jo, ech hat gefrot, fir dohinner ze goen, jo. A wat ass dann, wéi muss ee sech do deen Job virstellen? Well jidderee weess, wat eng Gewerkschaft ass, mee et weess ee vläicht net, wéi d'Aarbecht do ass, wann een. Mäin Job, mäi perséinlechen Job besteet elo dorauser, datt ech ech sinn, ech soll den Delegatiounen hëllefen an hirer alltäglecher Aarbecht, wa se Froen hunn, wat den Droit du travail, wat den Droit social ubelaangt. Mee ech maachen awer och ganz vill selwer Rendez-vous, wou d'Leit bei mech an de Rendez-vous komme fir datt se gären, fir ze kucken, ob hir Paie richteg gerechent sinn, wa se Problemer mat hirem Patron hunn, wa se Problemer mat hirem Congé parental hunn. Dat heescht, ech sinn, bon, am Fong geholl am Droit du travail an am Droit social. Hëllefen ech de Leit esou gutt wéi ech kann. Dat heescht, wann da Reklamatioune sinn, ech rechnen, ech kann zum Beispill op dräi Joer eng Pai zeréckrechne goen a wann d'Paie falsch sinn, da maachen ech eng Reklamatioun un de Patron oder ech ginn dohinner, fir datt d'Leit hir Sue kréien. An de Patron ass dann ëmmer frou, wann s de kënns? En ass immens frou, wann ech kommen. Jo. Bon, ech muss da ganz éierlech soen, et ginn och Patronen, mat deene kann een eens ginn. Jo. An déi meescht, wa se gesinn, datt mer Recht hunn, e ka mer et jo net ofstreiden, wann d'Pai falsch ass, ass se falsch, ne? Jo. Et ginn och méi heikel Situatiounen, wou een net sécher ka soen, dat ass richteg oder falsch. Jo, jo, jo, jo. Huet een och. Do, dann ass et Ausleeungsweis, well eisen Droit du travail zäitweis nach Dee kann een zéie wéi e Gummi, no riets oder no lénks. An ech zéien en natierlech op dem Salariés seng Säit an de Patron zielt en op seng Säit. Dat ass eben esou. An da muss een ebe kucken. Vum Aarm drécken, wësse. Jo, jo. Heiansdo huet ee Situatiounen, do geet et och net ouni Streiden. Ah ja. An da behälls de trotzdem déi positiv. Jo. Astellung? Jo, ech weess jo firwat ech et maachen. An ech denken, wann, wann ech mer honnertprozent sécher sinn, datt ech am Recht sinn, da sinn ech och virbereet, ier ech bei de Patron ginn, hunn ech meng Argumenter an da loossen ech mech net esou séier do vum Dësch haen. Jo. An da gees de och elo, virdrun mol, wéi s du komm bass, hu mer geschwat, muer gees de, muer de Moien um sechs bass du op engem Streik, a? Jo. Also do ass et esou, mir, d'Gewerkschaft ass jo a verschidde Syndikater opgedeelt, a verschidde Beräicher opgedeelt. A wann ee Beräich Hëllef brauch vun deenen anere Beräicher, da gi mer natierlech mathëllefen, esou wéi d'Zäit et natierlech zouléisst. Ech kann natierlech elo keng wichteg Rendez-vousen ofsoe fir streiken ze goen, mee wann d'Zäit et zouléisst, sinn natierlech, gi mer deenen anere Kolleegen dann och hëllefen. Esou streiken ass jo, fir déi Leit déi streiken, leeën se hire Beruff néier an da gi se streiken. Mee fir dech ass dat, gehéiert dat zum Beruff, streiken? Dat gehéiert fir mech zum Beruff an et sinn am Fong déi, ech wëll net soen déi flottst Momenter, mee et sinn awer déi Dat ass en interessanten Deel vu mengem Beruff, well och do erëm déi Gemeinschaft ass, wann s de dann do stees ze streiken zesummen. Du muss d'Leit e bësse motivéieren, datt se de Courage net verléieren. An ech fannen, dat si Momenter, déi si ganz wichteg och. Wéi motivéiers de d'Leit dann oder wat méchs de dann do? Bah, mir motivéiere se mol an deem Déngen, datt mir hinne soen, datt se fir hiert Streikrecht si hunn, hiren Droit, also si hunn agehalen, wat se musse anhalen, fir streiken ze goen, an da muss de natierlech och motivéieren, datt se net d'Loscht verléieren, no zwou Stonnen erëm heem ze goen. Ausdauer. Ausdauer, jo. An dann natierlech och hinnen d'Angscht bëssen huelen, wat geschitt nom Streik. Déi Erfahrung hunn ech och gemat. Wat kann dann elo geschéien? Am Prinzip hues de Streik Recht, mee ech mengen, mir wësse jo awer alleguerten, wéi et ka goen, datt de Patron dann herno all Grond sicht, fir dech dann awer ze liquidéieren. Jo, an da muss een eben de Leit e bësse soen, hei, mir sti awer do, souguer wann elo eppes geschitt herno mam Patron, mir sinn awer dann trotzdeem och fir dech do. Wou mir a mengem Betrib gestreikt hunn, dat si Momenter, do natierlech huet een do Angscht, jo, wat geschitt elo, du bleifs elo einfach dobauss stoen, du gees net eran. An da kënnt natierlech, dat sinn esou déi kleng Machtspillercher, da kënnt de Patron eraus an da probéiert e mat eenzele Leit ze schwätzen an déi dann ze bewegen, erëm eranzekommen. Dat sinn esou Momenter, do kann et engem emol Angscht ginn. Et gëtt am Fong net oft gestreikt zu Lëtzebuerg, wann een elo mat Frankräich vergläicht oder och souguer Däitschland oder esou. Dat huet och ganz vill dermat ze dinn, datt eist Streikrecht relativ komplizéiert ass. Dat heescht, wann do e Litige ass tëschent dem Patron an der Gewerkschaft oder de Salariéen, da muss ee fir d'éischt 16 Wochen duerch eng Conciliatioun goen. Dat heescht dann, d'Constellatioun, dat ass dann esou eng Aart Aarbechtsgeriicht, wou dann déi zwou Parteien sech treffen, mat hirer Commission de négociation. Do ass dann en Assessor vun de Patronen do, et ass en Assessor vun de Gewerkschaften do. An da probéiere se dann iwwert dee Wee mat engem Mediateur eng Léisung ze fannen. A wann no 16 Woch keng Léisung fonnt ginn ass, dann ass d'Streikrecht eréischt do. Dann däerfs de eréischt streiken? Jo. Virdrun däerfs de e Piquet de protestation maachen, awer nëmme fir déi Leit,

A lo bass de ebe bei déi Lénk aktiv. Firwat bass de elo grad bei déi Lénk komm? Well et déi eenzeg Partei ass, déi, wou ech mech dran, mech perséinlech dran erëmfannen an déi och am nootsten zu eiser Gewerkschaft stinn. Déi zwee gi mateneen. Déi zwee kënnen si matenee vereinbar, vereinbar, méi, also et kann ee se vereinbaren mateneen. A wéi gesot, déi Lénk, an ech soen dat jiddwerengem, deen et wëll héieren, war déi eenzeg Partei, déi an der Indexfro zou eis gehalen hunn. Du bass elo am Norden op der Lëscht. Dat ass awer trotzdeem dann nach en aneren, eng aner Démarche. Dee Wee sinn ech amgaange mat, wéi soll ech soen, léieren. Mat ze léieren? Jo. Wat léiers de dann? Oh mei, villes. Ech sinn elo mol am gaangen wierklech mech ganz intensiv duerch den eise Wahlprogramm ze schaffen. Et ass vill, et ass eppes, et ass eppes ganz Neies. Et ass, jo, et huet een heiansdo och e bësse selwer Angscht virun seng eegener Courage. Dat kennen ech och, jo. An dann, ech hat mer dat elo alles guer net esou erwaart, ech si gefrot ginn an ech hu gesot, ok, da maache mer dat. An elo mierken ech lues a lues, datt et ufänkt eescht ze ginn an da kënnt en da dra. Also am Norden ass et ganz, ganz schwéier, fir d'Leit wakereg ze kréie fir dee lénken Ideen. Well am Norden ass et nach esou, datt d'Leit mengen, Déi Lénk, dat ass wierklech eppes ganz Radikales an do kënnen d'Leit sech net identifiéieren dermat. Si sinn esou, am Norde si se traditionell. Wéi kréie mer se dann iwwerzeegt? Wéi kréie mer se iwwerzeegt? Ech probéieren a mengem Ëmfeld emol esou vill wéi méiglech de Leit ze erklären, op hir Froen z'äntwerten. An ech mengen, een dee mech kennt, ech schwätze elo vu mir ganz eleng, een dee mech kennt, weess, datt ech kee Radikale sinn. Ech hunn d'Statur net derfir an et ass och guer net meng Aart a Weis. Ech probéieren éischter mat Argumenter d'Leit ze beweegen. Mee ech muss awer soen, ech hunn awer och ganz vill Leit a mengem Ëmfeld, déi esou ongeféier Mëtt 30 sinn, bis ongeféier mäin Alter, déi awer soen, datt muss e Wiessel kommen an déi dat och ganz positiv fonnt hunn, datt ech do matgaange sinn. An deenen hiren Zousproch hunn ech awer. Mee dat ass awer méi elo wierklech déi ganz Jonk net esou. Mee et ass wierklech méi esou Mëtt 30, mäin Alter, wou d'Leit och mierken, datt wierklech datt net ëmmer nëmme ka blo a schwaarz sinn. Oder esou eng ganz nei Ekipp och do am Norden zesummen, déi ganz flott ass. Also ech hat lech nach, hat ech hinne geschriwwen, déi lescht Versammlung, déi mer haten, hat ech hinnen deen alen Dag, mir hunn e Grupp um WhatsApp, do hat ech hinnen deen alen Dag nach geschriwwen, datt ech d'Grupp ëmmer méi sympathesch fannen, well ech d'Méiglechkeet hat mat verschiddenen Eenzelen och eleng ze schwätzen. Dach, et ass eng ganz sympathesch, léif Trupp, déi mer do zesumme kritt hunn. Ok, da wënsche mer hinne vill Gléck. Op alle Fall. Ech gesinn do, du hues den Che do tätowéiert. Ass dat scho méi laang? Oh mei, jo, mei, jo. Eng Jugendsünde? Nee, nee, nee, nee, ech stinn awer do derzou. Ah sou. Jo, jo, jo. Et huet een och e bëssen där Idee. Ok, gutt. Majo, da géing ech soen, Unendlichkeit. Unendlichkeit, op alle Fall. An ëmmer positiv bleiwen. Ok, da komm mir sangen eng Kéier den Ufank, hä? Fir de Leit. Dach komm, fir den Ufank eng Kéier fir de Leit. Dee schwéieren Deel loosse mer ewech. Lo hat ech scho gemengt, du géings mech verschounen, mee da probéiere mer et eng Kéier.

Dat ass fir d'nächst Kéier. Gëtt kee Crémeau méi an der Chamber. Jo, an der Chamber net, dofir ginn ech och net dohinner. Lech bis dohinner kommen, gëtt Cola Wäin do. Ok. Dann vill Gléck bis dohinner, he? Ma villmools Merci. Ciao. Ciao.